מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף מ ט עמוד ב'. אויפן פריערדיגע עמוד האבן מיר גערעדט פון חתונה האבן א בת כהן, צו זי מעג יא חתונה האבן צו א ישראל און זאל נישט חתונה האבן צו א ישראל, איז די גמרא גייט ווייטער ארומרעדן דעם נושא אויף אזא שטיקל אגדתא וועג. זאגט די גמרא, תנו רבנן, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, א מענטש זאל אלעס פארקויפן וואס ער האט נאר, וישא בת תלמיד חכם, ער זאל קענען חתונה האבן מיט א בת תלמיד חכם, דאס הייסט טאמער ס'איז ביכולת, ער קען פארקויפן זיינע זאכן, און דורך דעם וועט ער קענען חתונה האבן מיט א בת תלמיד חכם אוודאי זאל ער דאס טון, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו. לא מצא בית תלמיד חכם, אויב ער האט נישט געטראפן קיין בית תלמיד חכם, ישא בת גדול הדור, זאל ער חתונה האבן מיט א טאכטער פון גדול הדור, ווי רשי זאגט אנשי מעשה וצדיקים, ערליכע מענטשן, גרויסע מענטשן, אויף דעם וואס זאל ער חתונה האבן מיט אזעלכע טעכטער פון זיי. לא מצא בת גדול הדור, אויב דאס האט ער אויך נישט געטראפן, ישא בת ראשי כנסיות, זאל ער טרעפן פון די ראשי כנסיות, ראש הקהל, איינער פון די חשוב'ע אידן דארטן, פשט איז, אז א מענטש איז אין אזא פאזישן, האט עפעס א חשיבות צו זיך, מסתמא איז א חשוב'ע זאך, ווייל מ'האט אים דאך ממנה געווען פאר דעם פאזישן, ממילא זאל ער זוכן אזא סארט מחותן. לא מצא בת עושר כנסיית, אויב דאס האט נישט געטראפן, ישא בת גאבד צדקה, זאל ער טרעפן חתונה מיט די טאכטער פון די גאבד צדקה, אז ער זעט אז יענער איז א גאבד צדקה, פשט איז דאך א ערליכער מענטש, איז א באגלייבטער מענטש, און מילא פארשטייסטו ווער זיינע קינדער זענען, ווער זיינע טעכטער זענען. לא מצא בית גבד צדקה, אויב האט נישט געטראפן קיין בית גבד צדקה, יסור בית מלמדי תינוקות, פארט איז דאך א מלמדי תינוקות, און ממילא האט ער דאך תורה, ער קען לערנען, און ממילא אוודאי זאלסטו חתונה האבן מיט אזא טאכטער. ולא יסור בית עם הארץ, אבער בית עם הארץ דאס זאל ער נישט חתונה האבן, פארשטייט זיך רעדט מען נישט דא אמעראץ פשוט וואס אונז פארשטייען אמעראץ איינער קען נישט גרויס לערנען נאר מיינט ממש איינער וואס האט גארנישט מיט אידישקייט האט נישט פון תורה האט נישט פון אידישקייט האט נישט פון מצוות מעשים טובים ממש א עכטע אמעראץ ווי די אלטע צייטן פלעגט זיין פארוואס מפני שהיין שקץ ווייל דאס איז ממש א פארעקלטע זאך ווי נשיסיהם שרץ און זיינע ווייבער זענען פארגליכן צו שרץ פשט זיי געבן נישט אכטונג אויף הלכות נידה. און במילא קען ער זיך נישט חתונה האבן מיט זיי, ווייל בנותיני האומר אויף זייער טעכטער איז געזאגט געווארן ארה שוכבים כל בהמה, עס איז ארה עס איז עס איז ארה א א שעלטונג פאר איינער וואס שוכבים כל בהמה, מילא זאגט מען אזא פרוי אז זי האט זיך חתונה מיט אזא פרוי וואס זי קען זיך נישט אויס, זי האט נישט קיין געפיל פאר תורה, זי האט נישט קיין געפיל פאר אידישקייט, אזא זאך טארסטו נישט חתונה האבן מיט אזא סארט פרוי. זאגט די גמרא ווייטער תני רבי אומר זאגט רבי עם הארץ אסור לאכול בשר עם הארץ טאר נישט עסן קיין פלייש שנאמר זאת תורת הבהמה והעוף דאס הייסט די תורה לייגט צו תורת הבהמה והעוף ס'איז אלעס איין זאך דרש'נט זיך פון דעם כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף איינער וואס איז עוסק בתורה אים קומט זיך ער זאל עסן בשר בהמה ועוף אבער כל שאינו עוסק בתורה, איינער וואס איז נישט עוסק בתורה, אסור לאכול בשר בהמה ואוו. איז אוודאי מיינט עס נישט דווקא אז עס איז א איסור אויף אים צו עסן, נאר וואס פשט ס'קומט זיך דיר נישט? איינער וואס זיך עוסק בתורה ומצוות, קומט זיך אים זאל ער האבן אביסל הנאה, מעג האבן אביסל פלייש, אביסל בהמה, אביסל עוף, דאס קומט זיך אים, אבער איינער וואס האט בכלל נישט קיין שייכות צו תורה, האט נישט קיין שייכות צו אידישקייט, קומט זיך אים נישט זאל ער הנאה האבן דערפון. אנדערע זענען מסביר אז פשוט א מרצה קען נישט עסן ווייל לכאו' מורא, ער ווייסט דאך נישט הלכות שחיטה, ער ווייסט דאך נישט וויאזוי מען גייט כשר'ן א בהמה, ווי אזוי מען באהאנדלט זיך מיט א עוף, און מילא ער גייט דא וועלן עסן, העט ער פשוט נעמען יעדע זאך וואס ער זעהט אז ס'איז יא כשר נישט כשר העט ער עס עסן, און מילא פאר זיי איז עס אסור, איינער וואס א בר ס א תלמיד חכם פשט איינער וואס געבט אכטונג ירא שמים, ער האט אביסל דארף אכטונג געבן אויף הכשרים, מאכן זיך ס'איז יא גוט, ס'איז נישט גוט, ער האט אכטונג געבן, אבער סתם הארץ האט פשוט זעהן פלייש, זעהן אידישע עושות, אה ס'איז אקעי, ממילא פאר אים איז עס אסור צו עסן. אמר רבי אלעזר, זאגט רבי אלעזר, עם הארץ, מצל אין לויכער ביום הכיפורים שיכול להיות בשבת, עם הארץ, מ'מעג אים אפילו צורייסן אויף יום כיפור וואס פאלט די הייליגסטע טאג וואס איז אפילו אויף א הייליגסטע טאג פון שבת מעג מען אים גיין צורייסן, ווי די מפרשים זאגן מען רעדט פון איינער וואס איז פשוט א טראבל מעיקער ער מסר'ט, ער מאכט פראבלעמען פאר די אידן, ער איז א מרעץ, מילא אזא איינעם קענסטו אים צורייסן. אמרו לו תלמידיו, האבן די תלמידים געזאגט צום רבי, אמר לשחטו, וואס זאגסטו צורייסן, זאג, מען מעג אים שעכטן, אפילו אויף יום כיפור מעג מען אים שעכטן, אוודאי דאס מיינט נישט להלכה מעג מען דאס טון, נאר ער מיינט צו זאגן דעם לשון, וואס זאגסטו פשוט לקרע, איך זאג אפילו לשחטו. ומלהן האט זיי געענטפערט זיי זענען א צרכות'דיגע וועג, זה טוען ברכה וזה אינו טוען ברכה, וואס איך מיין צו זאגן איז, איך וויל זאגן מיר מעג מען אפילו צורייסן, שחיטה איז אביסל א מער דיגניפייד וועג, ס'איז אביסל מער בכבוד'יג, ווייל זעהסט דאך אז מ'נעמט א בהמה און מ'שחט עס, גייט מען מאכן א ברכה, צורייסן אויף דעם דאס איז גארנישט, און מילא אזא איינער עם הארץ וואס מאכט פראבלעמען פאר די אידן, אזא איינעם מעגסטו הרג'ען אפילו אויף יום כיפור וואס פאלט אויף א שבת, מעגסט אים הרג'נען, דארפסט נישט, און און קענסט אים אפילו צורייסן, די פשט אפילו דעם ערגסטן וועג קענסטו אים מאכן מיט אים. ואמר רבי אלעזר זאגט רבי אלעזר עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך מען טאר נישט גיין באגלייטן א עם הארץ אויפן וועג, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק כי היא חייך ואורך ימיך, די תורה דאס איז דיין לעבן און דאס וועט דיין דאס וועט דיך מאכן דיין לאנגע לעבן. על חייו ולא חס, דער אמר צ לערנט נישט קיין אידיש ווארט, אויף זיין אייגענע לעבן, דאס הייסט ער געבט נישט אכטונג אויפן לעבן, די תורה זאגט דיך כי היא חייך והיא חמך, און ער לערנט נישט, ער איז זיך נישט עוסק בתורה, פשט איז על חייו ולא חס, אויף זיין אייגענע לעבן גייט ער נישט אן, על חיי חברו לא כל שכן, עסט גיי מיט אים, וואס ווייסטו עס וועט אים איינפאלן משוגעת ער וויל דיך הרג'נען, וועט ער עס מאכן, זיין לתאוות וואס ער וויל טון, געט ער דיך נאך, און ממילא אויב אזוי גיי אים נישט באגלייטן, דו קענסט נישט וויסן וואס ער איז וואס ער איז קעיפעבל צו מאכן. אמר ר' שמואל בן נחמני, זאגט רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יוחנן, עם הארץ מיתה לקרע כדג, עם הארץ מוועגן אים צו רייסן אזוי ווי א פיש. אמר רבי שמואל בר יצחק, זאגט רבי שמואל בר יצחק, אז מגבאי, אפילו קענסט עס מאכן מגבאי פון אונטן, פשט איז ווייטער ווי די מפרשים מסביר, פשוט מיינט א גוזמא, אז עם הארץ זיין חשיבות איז אזוי ווייניג, איינער וואס איז נישט מכשיר תורה, איינער וואס איז נישט מכשיר מצוות און מעשים טובים, זיין חשיבות איז אזוי ווייניג. זאגט די גמרא ווייטער, תניא, אמר רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא, דערציילט אויף זיך, כשהיתי עם הארץ, ווען איך בין געווען עם הארץ, דאס הייסט רבי עקיבא איז דאך באקאנט, האט חתונה געהאט ביי די פֿערציק, מיט די טאכטער פון כלבא שביה, פארדעם בעצם האט ער גארנישט געהאט געלערנט, ממש געווען עם הארץ, איז דערציילט אויף זיך, כשהיתי עם הארץ, ווען איך בין געווען עם הארץ, אמרתי האב איך געזאגט, מי יתן לי תלמיד חכם, ווער זאל מיר נאר געבן א תלמיד חכם, ואנשכני כחמור, איך וועל אים בייסן ווי א חמור, דאס הייסט ער האט אזוי פיינט געהאט די תלמידי חכמים, האט ער געזאגט אז דו געבסט אים א תלמיד חכם איך גיי אים צורייסן, איך גיי אים צובייסן ווי א חמור. אמרי לו תלמידיו, האבן תלמידים געזאגט צו רבי עקיבא, רבי, עמי ככלב, וואס רעדסטו ביסט חמור, רעד ווי א הונט, א הונט איז טאקע א נארמאלע זאך, ער קען בייסן, וואס כאפסטו אין א חמור? אמאל ער האט געזאגט יא איך זאג עס דווקא פארוואס ווייל זע דער חמור נושך בשובב העצים עצים מיט דעם וואס ער גייט בייסן צוברעכט ער צו זיין כח און זיינע ציין גייט ער צוברעכן יענעמס ביינער און ממילא איך מיין שנאה געווען אזוי שטארק צו זיי כ'וויל זיי בייסן כ'וויל זיי צוברעכן כ'וויל זיי צומאקלן די ביינער. וזע, מה שטארק אין די הענט, נושך, ואינו שובר עצם, עצם, ער נישט, ער ברעכט נישט קיין, קיין ביינער, דאס הייסט טאקע ער בייסט, די הונט בייסט און ס'טוט טאקע וויי, אבער אויף אזוי ווייט אז עס צוברעכט די ביינער פון א מענטש, דאס נישט. ממילא זאגט רבי עקיבא, מיין שנאה איז געווען אזוי שטארק, און ממילא האב איך זיי געוואלט צובייסן און צוברעכן זייער ביינער. תניא אוי ר' מאיר אומר, זאגט ר' מאיר, כל המעשיר ביתו לעם-הארץ, יעדער איינער וואס וואס געבט זיין טאכטער צו עם-הארץ, כאילו כופסו, כאילו ער בינדט זי אן ומניחה לפני הארי, און ער לייגט זי פאר לייב, מה הארי דורס, אזוי ווי דער הארי דורס, פשט ער נעמט זיין וואס ער כאפט, ער צוטרעט עס, ואוכל, און גלייך אפילו די יענע זאך לעבט נאך ער רייסט ארויס פון דעם און ער עסט עס, ואין לו בושת פנים ער שעמט זיך אפילו נישט דערמיט. אויף עם הארץ איז אויך די עם הארץ, מכה, ער האט שלאגן זיין ווייב, און בועל ער האט זי בועל זיין, ואין לו בושת פנים און ער שעמט זיך אפילו נישט, דאס איז די נארמאלע וועג, און מילא עס איז געגעבן פאר תלמיד חכם, איינער וואס איז א איידעלע מענטש, מילא ער האט אכטונג געגעבן אויף זיין ווייב. די ט ע עם הארץ, ער איז אזוי ווי א לייב, ער פשוט ער כאפט זיך ארויף אויף זי ער האט זי בועל זיין ווען ער וויל, אפילו נישט פרעגן, ער האט זי שלאגן, און במילא אז דו געסט דיין טאכטער צו א כולל המעשי ביטול עם הארץ זאלסטו וויסן כאילו קובסו מניחי לפני אריח. תני רבי אליעזר אומר, זאגט רבי אליעזר, אלמלא אנו צריכין להם למעשר מתן, ווען נישט אז אונז דארפן זיי האבן פאר מעשר מתן, היה הורגין אותנו, זאגט ער אז וואס, ווען נישט די אמעראצים דארפן אונז האבן, און אונז דארפן צוקומען איינער צום צווייטן, און זיי וועלן פארדינען געלט דורך אונז, היה הורגין אותנו וואלטן די אמעראצים אונז שוין לאנג געהארגעט, אזוי פיינט האבן זיי אונז. תני רבי חייא, זאגט רבי חייא, כל העוסק בתורה לפני עם הארץ, יעדער איינער וואס איז עוסק בתורה פארן עם הארץ, כאילו בועל הריסתו בפניו, ס'איז כאילו ער איז בועל אן הריסה פאר אים. פארוואס? שנאמר, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, תורה ציוה לנו משה מראשו, אל תקרא מראשו, אלא מאירסו, די תורה איז צוגעגליכן צו דיין מאירסה, צו דיין פארלויבטע, און ממילא, איך, דער תלמיד חכם וואס איך לערן, ממילא איך נעם מיין מהרא ס און איך האב א שייכות מיט זי, און פארקערט איך לערן די תורה איך האב א שייכות צו זי, און ממילא נעם איך דיין תורה פון דיך עם הארץ, דו ביסט בעצם אויך מהרא ס צו די תורה, נאר דו נוצט עס נישט, מילא קוקט עס אויס כאילו איך נעם דיין מהרא ס און איך בין זי בועל פאר דיך. זאגט די גמרא גדולה שנאה גדולה שנאה ששונאין עם הארץ לתלמיד חכם, ווי גרויס איז די שנאה וואס די אמרצים האבן פארן א תלמיד חכם איז יויסער משנאה ששונאים אוהב די כוכבים ארץ ישראל, מער ווי די שנאה איז וואס די גוי האט פארן דעם איד. און נישט נאר דאס זאגט ער, ונשיותיהם יוצא מהן, די ווייבער נאך מער, די מענער זענען ביזי, זיי האבן זייער ארבעט, און מילא דורכ'ן טאג זענען זיי באשעפטיגט, נאר די פרויען זענען דאך אינדערהיים, און דארטן איז דא די פרויען פון אמעראצים, פרויען פון תלמידי חכמים, פון מענטשן וואס זענען עוסק בתורה ומצוות, און ממילא זעען זיי אז די אמעראצים זעען אז די פרויען ווילן יא רעדן מיט זיי, ווילן נישט רעדן מיט זיי, בארגן כלים, זאגן זיי ווילן נישט איבערגעבן, זיי האבן מורא ס'וועט ווערן אלע כלים ווערן טמא, מען רירט זיך נישט אן איינעם מיט דעם צווייטן, ממילא די דיסטענס ביי די פרויען איז געווען זייער זייער גרויס, און ממילא וויל נישט לסיים די פרויען פון אמעראצים יוז מ' האבן נאך מער פיינט געהאט די תלמידי חכמים. זאגט די גמרא ווייטער תנו, אויב איז ער געווען איינער און זיי האבן געלערנט א ברייתא אז שנו אויב האט ער געלערנט, און פירש פשט איינער איז געווען באמת ער האט געלערנט, ער האט יא עוסק געווען מיט תורה ומצוות אבער פירש שפעטער האט ער אפגעלאזט יוצא מקהלה נאר זיינע האט נאך מער פיינט יעדע איינעם מער ווי די גוי מער ווי די עם הארץ און מער ווי די פרויען תני רבנן האט מען געלערנט שישה דברים נאמרו בעם הארץ זעקס זאכן זענען געזאגט געווארן אויפן עם הארץ די ערשטע זאך איז אין מוסרן להן עדות מען געבט נישט איבער צו זיי קיין עדות הייסט מען וויל עפעס אדורכשמועסן אין בית דין מען גייט זיי נישט אינקלודן אין דעם זיי זאלן קענען שפעטער זאגן עדות אויף דעם ואין מקבלין ממני עדות, מ'קען נישט מקבל זיין עדות פון זיי, ווייל זיי זענען חושד, זיי וועלן זאגן עדות, ווער זאגט ס'איז אמת, זיי וועלן זאגן ליגענטס, זיי וועלן מאכן פאלשע שוויות, און ממילא זיי וועלן סתם גנב'נען, ממילא קען איך נישט מקבל זיין קיין עדות פון זיי. ואין מגלה להן סוד, מ'קען זיי נישט טראסטן מיט א סוד, מ'גייט איבערזאגן א סוד, ווי ווייסטו ווי ס'וועט זיך ענדיגן, זאלסט יא איבערזאגן, זאלסט נישט איבערזאגן. קען מען זיי נישט איבערזאגן. ווייל ממנה נושאין אפיטרופוס על יתומים, מען קען זיי נישט ממנה זיין אלס אפיטרופוס פאר יתומים, ווייל ממנה נושאין אפיטרופוס על כיפור של צדקה, מען קען זיי נישט לייגן אויף א כיפור פון צדקה, ווייל מתלווין עמהם בדרך מען קען נישט זיין גיין באגלייטן אויפן וועג, ויש רמז, דא איינער וואס לייגט צו א זיבעטע זאך, אויף אייער מכריזין על אבידותו אז זי האט פארלוירן א זאך, דו זעסט אז זי לאזט עפעס, אויב זי האט געהאט דארפסט נישט גיין אפרופן, דארפסט נישט גיין זוכן אז ס'איז זיינס, דארפסט נישט גיין צוריק געבן, פארוואס ווייל די תורה רופט עס אן הוכיחו, דארפסט צוריק געבן די אבידה איז הוכיחו, אזא מענטש א מרץ ער איז נישט קיין הוכיחו, ממילא אים דארפסטו גארנישט צוריק געבן. די תנא קמא, די ערשטע וואס זאגט אז למעשה נאר דא זעקס, און פון א ווייסע חיכוך דאס רעדט ער נישט, זאגט ער יא, די ווייסט וואס, ווייל אבידה האלט איך מען דארף יא צוריק געבן, פארוואס, ווייל זימנים דנפיק מיני זרע מעליה, אמאל קען זיין ער האט טאקע זיין מרות, אבער ערגעץ א זכות אבות וועט ער האבן, און פון אים קומען ארויס קינדער וואס זענען ערליכע קינדער. ואכלה עלי' אין זיינע נאמען פון די זאך וואס דו האסט צוריק געגעבן, און ממילא זאגט ער ביי אבידה קען איך נישט זאגן זאלסט נישט צוריק געבן, ס'קען זיין טאקע דער עם הארץ אים קומט זיך נישט, אבער קען זיין ער האט האבן קינדער אייניקלעך וואס זיי וועלן יא גיין אויפן ריכטיגע וועג, און ממילא די זאך וואס דו האסט צוריק געגעבן וועלן זיי האבן דערפון, אויב אזוי זאג איך דיר אז וואס, אבידה דארף מיר יא צוריק געבן, שניים אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, יכין, דער עם הארץ גרייט צו א זאך פאר זיך, אבער דער צדיק ילבש, ער מיינט ער גרייט עס צו פאר זיך, למעשה גרייט ער עס צו צום צדיק און ער וועט הנאה האבן דערפון. זאגט די גמרא ווייטער, וכי אין מי שיצא, איז לאמיר זיך דערמאנען דא האט מען געהאט אין די משנה האט מען געהאט דא צוויי דינים, מען האט געהאט א דין, א מענטש האט געהאט חמץ ביי זיך אינדערהיים, און איז געגאנגען זיך עוסק זיין במצוה, ווי למשל גיין למל את בנו, און דער שפעטער כאפט ער זיך, יוש, איך האב ביי מיך אינדערהיים א שטיקל חמץ, און למעשה איך האב פארגעסן צו נעמען דעם חמץ, ס'איז ערב פסח, פאר סוף שעה ששת, וואס גיי איך יעצט טון? אויף דעם זאגט די משנה אזוי, אויב קענסטו צוריק גיין, גיי צוריק, שפעטער אז דו האסט גענוג הייסט דו קענסט צוריק גיין על סמך דו קענסט נאך ווייטער גיין מאכן א מצוה דעמאלס זאלסטו צוריק גיין, אויב נישט קענסטו פשוט מבטל זיין בליבו. די זעלבע זאך האט מען געזאגט לגבי קדשים, א מענטש האט קדשים קלים ביי זיך, דאס הייסט די קדשים קלים מעג איך דאך נאר עסן אינען שליים, און ער בטעות האט געהאט ביי זיך קדשים און ער איז ארויס געגאנגען, האט מען געזאגט אויב איז שוין אדורכגעגאנגען צויפע איז שוין געגאנגען ווייטער, אויב נישט זאל זיך עס פשוט פארברענען אויפן פלאץ, אויב ס'געווען ווייניגער ווי דאס דארף מען צוריק גיין און פארברענען אין ירושלים. האט די גמרא געזאגט, די משנה איז געשטאנען וואס איז די שיעור, וויפיל האט ער ביי זיך, וויפיל חמץ אדער וויפיל קאטשען האט ער ביי זיך וואס איך זאג אז ער מוז אפשר צוריק גיין. אויף דעם האט מען געהאט א מחלוקת, איז געשטאנען די משנה אזוי, ועד כמה אין חוזן, האט מען געהאט אזוי, רמיה אומר זה וזה בקבייצא, רמיה האט געזאגט אז דו האסט אזוי ווי א קבייצא ביי דיך, סיי קדשים, סיי איז געלאזט ביי דיך אינדערהיים חמץ פון א קבייצא, אויף דעם איז געזאגט די הלכות אז דו דארפסט צוריק גיין. רבי איד א אמר רבי איד זאגט ניין זה וזה בכזית א קלענערע שיעור ווילאנג ס'איז א כזית די האסט מיט דיך א כזית חמץ האסט מיט זיך א כזית פון קדשים אויב אזוי מוזטו צוריק גיין אויף דעם זאגט די גמרא יעצט אזוי לממרא לאמיר זאגן אזוי דער רבי מאיר סובר כביצה דער רבי מאיר געהאלטן אז כביצה היא די חשוב אז כביצה איז א חשובע זאך און ממילא אז די האסט א שטיקל קדשים פון א כביצה די האסט מיט זיך ניין אביסל חמץ וואס איז א סייז פון א כביצה אויב אזוי מוזטו צוריק גיין. אבער די שיעור איז כביצה, כביצה דאס איז א חשובע זאך, ורבי אידא סובר כזית נמי חשוב, רבי אידא זאגט ניין, כזית שוין א גרויסע, כביצה איז שוין א גרויסע זאך, אפילו א כזית, א קלענערע זאך, דאס הייסט אויך שוין א חשובע זאך, און ממילא דארפסטו צוריק גיין. פרעגט די גמרא ווארום בין איך על דיר פרעגען א קשיא, עד כמה היינו מזמנין, וואס איז די שיעור אז איך האב דריי מענטשן האבן געגעסן צוזאמען, זיי ווילן גיין בענטשן צוזאמען זימן, וויפיל דארפן זיי האבן געגעסן כדי צו מאכן זימן? אויף דעם זאגט די ברייתא דארטן אזוי, עד כזית, תנא קמא, וואס דאס איז לכאורה איז ר' מאיר, האלט כזית, ס'איז גענוג א כזית, דאס אליין האט מען געגעסן, קען מען שוין גיין מאכן זימן. רבי איד אומר מעט כביצה, רבי איד זאגט די גרעסערע שיעור, ניין, ס'מוז זיין כביצה. ממילא פרעגט די גמרא, לכאורה ביי אונז אין די משנה זעה איך אז ר' מאיר האט געהאלטן כביצה, און דארטן ביי זימען זאגט ער כזית, און דא האב איך פארקערט, דא רבי יהודה ביי אונז אין די משנה זאגט כזית, און דארטן זאגט ער כביצה, סאו לכאורה איז דאך א סתירה, האלטן זיי כביצה איז א חשוב'ע זאך, אדער האלטן זיי כזית איז א חשוב'ע זאך? אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן איך לעב ס'איז א שיטה, ביסט גערעכט, ס'איז א טעות, דארטן לגבי זימען מ'דארף עס אויסדרייען. ר' מאיר האלט טאקע קבייצע, די שיעור כדי צו קענען גיין מאכן זימען מוז זיין קבייצע, און ר' אידא האלט ניין, כזעה איז צו גענוג, און ממילא שטימט עס זייער גוט, ר' מאיר האט אייביג געהאלטן קבייצע איז א חשובע זאך, און ר' אידא האט אייביג געהאלטן אז כזעה איז א חשובע זאך. אביי אומר, אביי זאגט ניין, לעולם לא טייפ איך, מען דארף נישט אויסדרייען,

יעצט ביי אכילה בכזית, וואס מיינט אכילה? אכילה איז א געניק אז ס'איז א כזית, און ממילא זאגט אביי, זאגט רבי מאיר, אז די מצוה פון גיין בענטשן זימען הייבט זיך אן ווען דו האסט געגעסן. ביסט זאט געווארן ס'איז נישט נישט אינטערעסאנט. נאר וואס, ואכלת רעדט פון עסן, ושבעת רעדט פון טרינקן, אויב אזוי וברכת דארפסטו גיין בענטשן. און מילא וואס מיינט אכילה? אפילו א כזית. און ממילא דארטן זאגט ער לגבי זימען, אז דו האסט געהאט א כזית, דאס איז מיר געניק. און ממילא איז דאס נישט קיין סתירה צו אונז. מה שאין כן ורבי איד סבר, ואוכלתו ושבעתו דאס איז איין זאך, אכילה שיש בה סביעה, די תורה וויל דיר זאגן זאלסטו וויסן ווען ביסטו בענטשן דאס איז דווקא ושבעתו, אז דו ביסט זאט געווארן, דו האסט געגעסן א זאך און דורך דעם ביסטו זאט געווארן. און ממילא ואיזה היא, וואס מיינט דאס ווען ביסטו געווארן זאט, פון וויפיל? סתם א כזית איז דאס אליינס גענוג זאלסטו זיין זאט? אויף דעם זאגט ער ניין, מוז זיין בעקע ביצה. און ממילא פארשטיי איך זייער גוט די מחלוקת דארטן, ר' מאיר האלט כזית, ווייל דער עיקר איז אז דו האסט געגעסן. האסט געגעסן, אויב איז אזוי ביסט זאט געווארן צו נישט נישט אינטערעסאנט, האסט געגעסן, האסט געטרינקן, אויב איז אזוי גייסטו בענטשן. ממילא האסטו יעצט דריי מענטשן און קענסטו גיין מאכן זימען. מה שאין כן רבי איד האט געזאגט ניין, איך דארף עס טאטשן ואכלת ושבעת, די האסט געגעסן אויף זאט ווערן, בשעת א כזית ווערסטעך נישט זאט, אויב איז עמיצן חו מ א גרעסערע שיעור מאיז ער חו מ א כביצה. יעצט דא לגבי אונז, אין די משנה, וואס די מחלוקת איז צווישן ר' מאיר מיט רבי איד, רבי מאיר זאגט מען דארף האבן א כביצה, רבי איד זאגט ניין א קלענערע שיעור כזית איז אויך גוט, זאגט ער אזוי, הכא בסברא פליגא. דא לגבי חמץ, לגבי קדשים, איז פשוט א סברא פליגא. דער רמיה סבר, רמיה וואס ער געהאלטן אז די שי' איז א איז א כביצה, פארוואס חזר עשה כתימותו, יעצט צוריק קומען איז אזוי ווי איך גלייך עס צו אזוי ווי ווען ס'וואלט געווארן טמא, מה תימותו בכביצה, אזוי ווי די עסן אזוי ווי די עסן סיי חמץ אדער סיי קאטשן ווען העט עס קענען מטמא זיין א צווייטע זאך, דאס איז נאר ווען ס'איז דא א שי' אין דעם פון א כביצה, אויב אזוי אויף חזר עשה כביצה, אויב איז אויך דער צוריקגיין אז דו גייסט צוריק פאר חמץ, אז דו גייסט צוריק פאר קדשים, מוז עס זיין די שיעור פון א קבייצע, ווייל איך גלייך צו דעם צוריקגיין, צו ווי אזוי קען די מח' וואס דו האסט דא גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, אזוי ווי דו פארשטייסט צו גיין מטמא זיין א צווייטע זאך מוז עס זיין א שיעור פון א כזית, אויב איז אויך דיין חזרה איז אויך פון א שיעור פון א ביי קבייצע, אויב איז אויך די צוריקגיין מוז זיין ביי קבייצע. די רבי אידא סובר, רבי אידא האלט ניין, חזרתו כאיסורו, דער חזרה גלייך איך צו צום איסור פון ווען מעגסטו דאס נישט עסן, דאס הייסט, דו מוזט צוריק גיין אויף א שיעור פון וואס דו וואלסט מער נישט געמעגט עסן, מה איסורו בכזית, אזוי ווי א איסור די עסן פון חמץ אדער עסן פון קאטשען איז שוין גלייך ביי א כזית, אף חזרו סוי בכזית, אויב איז אויכעט צוריק קומען אז די האסט א שיעור פון א כזית איז דאס גענוג וואס איך זאג דיך אז די ביסט גענוג נאנט לגבי קאטשען מוזטו צוריק קומען טאמער נישט קענסטו עס פארברענען דארטן און די אויכעט אז די האסט גענוג צייט צו גיין מקיים זיין די מצוה און מקיים זיין ביעור חמץ אויב אזוי דארפסטו צוריק גיין. יעצט האט מען געהאט אין די משנה יעצט גערעדט די צוויי שיטות, למעשה אין די משנה איז געווען נאך א דריטע שיטה וואס איז געווען חכמים אומרים בשר קודש בכזית וחמץ בכביצה, יעצט ברענגט די גמרא אז תניא רבי נתנא האבן א פערדע שיטה, זה וזה כשתי ביצים, סיי חמץ און סיי קודש, די שיעור וואס דו דארפסט צוריק גיין אויף דעם איז צוויי כביצים, אבער זאגט די גמרא ולא הודיעו לו חכמים, חכמים האבן נישט מסכים געווען צו דעם.